Alime Kürkçe, Mağbe. Qırımda küçük bir qızçıq yaşay. Evdekiler onı sevip, Mağbe, Mağube dep çağıralar. Qızçıqnıñ ana-babası, üç ağası ve bir de ihtiyar qarbabası bar. Onı er kes pek seve, qarardan ziyade aybetley, erkeley. Sözde, Mağbe erke, eriş, asqıcı qız olıp ösmek kerek, amma o, büyüklerni ürmet etken, ağalarını candan sevgen, anasına er vaqıt yardım etken, babası ve qartbabasınıñ er bir sözüni diñlegen bir qızçıqtır. Böyle balanı nasıl sevemezsiñ? Öyle, amma yaqından berli Maqbeni nedir raatsızlap başladı. O, geceleri sıq-sıq qorğunçlı tüşler köre, yarı gecede töşeginden atılıp tura, tüşünde neden qorqqanını eslep olamay, anasınıñ yanına çapıp bara. Anası onı tınçlandırıp, yanına sıcaq töşegine ala, tek şundan soñ qızçıq kene yuquğa dala. Böylece, küçük melâike epey sönüktü, deyirlik iç bir şey aşamadı çoqça susıp yurdı. Bunı körgen anası ziyade telâşlanıp onı ekimlerge kösterdi. Ekimler de, Bala sap-sağlam, onıñ episi analizleri yahşı, lâkin ne içündir küskün körüne, dep taaciplendiler. Mağbi ise ket-kete ep ziyade efkârlandı. Ağaları onı ne qadar eglendirmege tırışmasınlar, babası ne qadar erkelemesin, qartbabası ne qadar avutmasın, faydası olmadı. Niayet, aqşamlarnıñ birinde bütün qoranta toplaşqanda, ağalar sevimli qardaşlarınıñ töşegi yanında nevbetçilikke turacaqlarını söylediler, nazik qızçıqnı kim ya da ne qorqutqanını Öz közlerinen körmege istediler. Nevbetni qızçıqnıñ Osman ağası başladı. O, gecesi qardaşınıñ töşegi ucunda yuqlap qalmamaq içün özünen beraber meraqlı bir kitap ketirdi. Em kerçekten yuqlap qalmadı, amma kitap oquvğa o qadar berildi ki, qardaşınıñ apansızdan qıçırıp yibergenini eşitkende tap seskendi. O odada kimdir ya da nedir bardır bellep, er bir köşeçikni teşkerdi, amma insannı qorquta bilecek iç bir şey tapmadı. Maqbi kene anasınıñ yanına barıp, sessiz ağlap başladı, Şaşqın Osman ise öz odasına ketti. Ekinci gecesi nevbet ortancı ağağa, Refatqa, keldi. O töşekte yatqan qardaşınen biraz laf etti, soñra yahşı bir masal aytıp berdi. Mağbey yuqlap qalğan soñ Refat qızçığınıñ uzundan-uzun yipek saçlarına, yelpaze kibi kirpiklerine, dülber burunçığına, tombul dudaçıqlarına baqıp, Mağbeniñ böyle dülber qız ekenine quvandı ve qardaşınıñ mañlayından öpti, soñ diqqatını çalğıtmay oturır eken de qapığa, de pencerege köz tikti, Oda içindeki urba dolabını közetti, atta tavannı bile diqqatsız qaldırmadı. Lâkin Refat da qardaşınıñ qıçırğanından seskenip uyandı. Aytması ne qadar ayıp olmasın, o da yuqlap qalğan. Qısqası, Maqbeni yuqu arasında ne qorqutqanını Refat da tapıp olamadı. Üçünci künü Mağbeniñ töşegi ucunda eñ küçük ağası İmrasan keldi. Doğrusını aytqanda, onıñ özü de biraz qorqa edi, lâkin episi bir, qorqusı nevbetçilikten vazgeçilecek qadar büyük degil edi. Asılında, İmrasannıñ bugünki künü bayağı zametnen keçti. Mektepte kontrol işler, trenirovka, muzıka mektebinde meşğuliyetler. O, yarınki künniñ derslerine Maqbeniñ odasında azırlanmağa istedi. Derslerini qardaşınıñ yanında yapar eken, matematikadan ev işini pek tez becerdi. Tarih dersligini oquğanda da bir köznen qardaşına baqıp turdı. Ahırı ingliz tilinden ev vazifesini yapıp bitirgen soñ, kitap ve defterlerini çantasına qoydı, Mağbe tatlı yuqlamaqta edi. Emirasan ufaçıq qardaşını loqsahaneden ketirgen künlerini hatırladı. Bem-beyaz köpükni andırğan ğırcıvalı yorğançıqqa sarılğan sabiyçik közçiklerini azaçıq açıp, sanki, Oğama da yoruldım, degen kibi, ola edi. Evde anası balaçıqnıñ üstündeki bezlerni açqanda, Emirhasan qardaşınıñ ayaçıqlarını körip, olarnıñ o qadar küçük ekenine şaşqan edi. Anası izin bergende, üç ağa-qardaş biri-biri artından Sabiyçikniñ pempe tüslü ayaçığından öpken ediler. İşte şu anden başlap oğlanlar qardaşını sevgen ediler. Emir-Asan mağbeniñ odasındaki masa başında oturır eken, közüne yuqu kirmedi. O, qardaşınıñ kiçkeneler içün kitabını alıp baqtı, ne içündir kitaptaki resimlerni, hususan ekinci saifedeki bir resimni begenmedi. O resimde ağzından ateş fışqırğan qocaman bir ajderha tasvirlengen edi. Mahlüq qanatlarını kerip öyle bir çapa edi ki, dersiñ kitap saifesinden de çapıp çıqmağa istey. Emirasan onıñnen laf etmege istedi. Toqtaçı, qardaşıñnı qorqutqan sen degilsiñmi? dedi o, kitaptaki ajderhağa hitap etip ve çoq tüşünmey şu saifeniñ özünde balaban bir qazıqnıñ resimini yapıp, ajderhanıñ ayağını qalın zıncırnen şu qazıqqa bağladı. Emir Asan resim yapqan arada, ajderha de qazıqqa, de zıncırğa açuvlı-açuvlı baqa, şaşqınlıqnen, Toqtasene, Emir Asan! Birazdan maña da fırsat peyda olur. Ana o vaqıt qazığıñnı da, zıncırıñnı da tar-mar eterim, dey edi. Emir resimni bitirip, saifeni çevirdi, amma saife öz-özünden kene evelki alına qayttı. Emir Asan resimdeki ajderha zıncırını özmek, qazıqnı suvurıp çıqarmaq içün bar küçünen talpınğanını kördi. Lâkin oğlan ajderhanı qazıqqa qaviy bağlağan edi. Niayet ajderha yuruldı, Emir Asannen til tapışmağa davrandı. Em ayneciligini yahşı başladı, başta bir Emirasannı maqtamağa tutundı, Ne de güzel balasıñ, aqıllısıñ, adaletlisiñ, küçlüsiñ, eñ müimi, yuqlap qalmadıñ, dep yaltaqlandı. Emirasan ise ajderhanıñ er bir maqtavına qarşılıq yaptı, Aqıllı deysiñmi? Yoq, o qadar da aqıllı degilim, baq, matematikadan kontrol işini dörtke yazdım. Adaletli deysiñmi? Bunı tasdiqlaycaq bir de bir vaziyetke daa tüşmedim. Küçlü ekenim. Yoq, küçüm ağalarımnıñ küçünden ziyade degil, işte ajderha, sen pek yañlışasıñ. Şunda ajderha maqtavdan vazgeçip, qorquzuvğa keçti. Seni pancalarımnen parça-parça eterim, ayağımnen taptap ezip taşlarım, quyruğımnen urıp sarsıtırım, dedi oğlanğa. Zararı yoq, sen qazıqqa bağlı ekensiñ, senden qorqmayım, dedi özüni sıqmay Emir Asan. Seni diye, qardaşım Mağbe az qaldı hastalanacaq edi. Böyle balaban, deşetli bir mahlüq ola turıp, küçücük, nazik bir qızçıqnı qorqutmağa utanmaysıñmı? Ajderha qolaysızlandı ğaliba, başını töben alıp yerge tikildi, uclu tırnağınen kitap sayafesini tırmaladı. Emir-Asan tüşücege daldı. Evdekilerni çağırayım ekenmi, yoqmı? Ağalarımnı, babamnı çağırsam, anam da uyanır, raatsızlanır. Yoq, yahşısı, kimseni raatsızlamayım. Ajderha ise ep onı yibermesini yalvardı, masaldan bir daa çıqmaycağını, geceleri dolaşmaycağını, küçük balalarnı qorqutmaycağını işandırdı. Emir-Asan qardaşına köz taşladı. Maqbe küçüçük elçigini yanağı tübüne qoyıp, tatlı-tatlı yuqlamaqta edi. Emir-Asan ajderhanı da acıdı, çünki ajderhanıñ qabaatı olmağanını añladı. Ne yaparsıñ, ajderhanı öyle etip sızğanlar. Birden oğlannıñ aqılına güzel bir fikir keldi. Men ajderhanıñ başqa resimini yaparım, dedi öz-özüne. Emir Asan ajderhağa, Qıbırdamay otur, men şimdi bazı şeylerni tüzetirim, dedi de, eline renkli qarandaşlarnı alıp, işke kirişti. O, eñ evelâ ajderhanıñ yüzüni deñiştirdi, deşetli, qorqunçlı sıma yerine hoş tebessümli ayvannıñ yüzüni tasvirledi. Onıñ ağzından fışqırıp çıqqan ateşni silmek içün bayağı vaqıt ketse de, bu işni de yaptı. Soñra ajderhanıñ qanatlarını topladı. O, endi dersiñ kitap saifesinden çapıp çıqmağa degil, çimenlikte ösken çeçeklerni cıymağa istey edi. Böylece, ajderhanıñ qıyafeti ep deñişti ve ahır soñu o, güya Emirasanğa, yuqlamaqta olğan mağbege, atta cıyğan çeçeklerine tebessümnen baqqan bir sıfatqa kirdi. Sabasına Emirasannı anası uyanttı, meger oğlan şay da masa başında yuqlap qalğan. Bütün qoranta qavaltı sofrası etrafında toplaşqanda, er kes memnun edi. Birincide, Mağbe gecesi raat-raat yuqlağan. Emirasan ise qardaşınıñ yuqusını batırlarca qoruğan. Mağbe kerçekten de şeñ, mulâyim edi, er kes oña baqıp quvana, em Emirasannı da maqtamağa unutmay edi. Emirasan ise bir şeyni añlap olamay, bütün bu vaqialar kerçekte oldımı, yoqsa o tüş kördümi? O birden yerinden atılıp turıp, Maqbeniñ odasına çapıp bardı. Odadaki masa üstünde deminki çimenlikte tasvirlengen çeçeklerden bir deste tura edi. Emirasan kitapnı açtı, ekinci saifede açılğan merametli ajderha selâm bergen kibi, körünür-körünmez bir tarzda qanat qaqtı. Emirasan da oña baqıp tebessüm etti. O aşhanege qaytqan soñ, Mağbe ağasını yanağından öpti. Emirasan yeñilden nefes keçirdi. O kün küneşli ve pek mulâyim oldı. Emirasan bütün fenlerden alâ baalar aldı. Eger istesem, yapıp ola ekenim, dep özü-özünden ğururlandı. Atta ki, qorqunçlı ajderhadan dost yaptım. Mağbe qardaşımnı qorçaladım. Gece olıp keçken macera aqqında Emir Asan kimsege söylemedi. Ebet, bunı söylemekne kerek, eñ esası, Mağbe artıq efkârlı degil, evde de er şey yerinde.